My pipo una good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony. Una welcome to First Aid Immigrant Solution. Please make una support una brother ministry o. Make una click on the subscribe button wey dey down. And if una don touch am, e go change from red to green. Na una mean say una don subscribe. So as una subscribe, so that, that this one go dey give me energy to take dey do more video so that anytime wey I upload more video, una dey see the alert for una phone. So di matter wey I bring come for una today be say na im dem dey call political asylum. So di reason why I bring dis matter be say I know say many of us still dey get problem for dis area na im I say make I come still try make I come clear di air. So wetin be dis political asylum? Political asylum be say your country wey you for come no fit grant you um protection that means dem no fit protect you say when you dey wahala so na you run comot go other country make dem come grant you this your protection so this one na be the political asylum so when you come go other country and if that country come tell you say make you come dem accept you na you be mean say you be refugee for that country wey you for come so na be political asylum. So wetin be di tin wey we need wey we before we fit apply for dis political asylum? Di tin wey you just need be say na to know di reason wetin make you comot for your kontri and one of di reason wey go make you comot for your kontri wey go make dem come grant you internationally so because di law wey still guide di international protection e mean say if anybody wey no wey no get race problem E no get religion problem, e no get um what wetin dem dey call am, e no get any um political opinion problem or e no get any problem like um maybe nationality or e no belongs to any social group wey wey wey e come cause problem wey go make am run comot for e country. So and before you run for your country, you make sure sey you don first ask for protection and dem no fit protect you by by any other means na im make you run comot make dem no go kill you so if you dey this kind palava and na im make you comot for your country so if you get story wey relate to this area so and you go country and dem come tell you say wetin drive you comot for your country you must make sure make you fit explain things to dem, the way the thing take happen. So if you do all this one, you fit apply for political asylum. But if you dey my country where I for dey talk so, which is Italy so, so if you ask for political asylum, if dem no fit accept you under the political asylum, dem come get other s- other smaller one which is subsidiary and humanitarian. So na im dem come change to special case. So dem fit still check other area whether This person dem fit still accept am for oda area but I do video concerning that one so this one wey I wan just do so I no wan make I go too far na political asylum na I wan talk on so if you dem don if you don know say your story wey make you comot for house e relate to dis area so you fit ask for political asylum but if I wan ask for dis political asylum how I go fit take ask for political asylum first thing the money na free na you go fit take ask for political asylum and if you ask for dis political asylum if you come for any country wey you dey whether na air you take come oo or you just land through river if na air you take come you fit ask for police border for checking point You fit hands up say you wan ask for political asylum but if na river you fit come, you fit still ask for political asylum for di rescue team if dem come, you fit tell dem say you wan ask say hands up but if you just free, you just dey free in for street say nobody don know say you even land dis country, you fit still ask political asylum for police station Dis one so na free of charge, dem no dey carry you go as you wan ask political asylum. But make sure say you know di story wey you wan tok if you reach any of dis political asylum place wey I don mention so far. So if you no see Understand how you go fit take write di language if you dey live for Italy wia I dey so, you fit still ask pipo wey go understand di language or you fit tell dem, dem fit bring somebody wey go come still translate for you, e go help you write di story for down. Den if you write dis story for down, den anoda Group of pipo still dey wey dey government wey go interview you weda to know say dis story wey you wan tok so na true, na im dem dey call commission pipo. So those commission pipo go fit still ask you weda dis story na true. Before dis commission pipo go ask dis you dis story weda dis story na true, I wan make I first give some light to some oda areas like Dublin Law. Dublin Law Na law wey be say na where you for enter any country for Europe because na European law, is na European legistrative law say any country wey your wey you enter first na there you suppose to first ask for political asylum but if you come reach that country If dem put your hand down, that means you don enter that country, but if dem no put your hand down, that means you never enter that country, so you no get any proof wey you go talk say you pass that country come, so you fit ask for any other country, but if dem use visa come or you follow river come, dem don put your hand down, that means say you don enter that country, you must ask political asylum for that country, but if you come go other country, before another country go fit accept you, Like Italy now na, if you pass through Italy come go another country, before another country go fit ask you, dem must ask Italy for law say, ask dem say permit say abeg o, this person na una side e pass come, e be reach my country, make we accept am For dat side, if Italy say no make una bring am back, dem go carry you come back, so Italy go come continue your aduro process. So if you still tell dem say no I no wan go back, di reason why I go dat side say my country pipo, my pikin dey there, my husband or my wife dey there or any oda of your family member wey wey get European passport dey dat area, You must tell di authorities say na im make you go there, so from there dem go still tell you wetin you go fit do. But if any of dis one no dey there, make sure say you stay for di place wey you just enter, make you follow di law one after di other. So if you don understand dis Dublin law, di reason why how dis Dublin law dey work, say as you don enter, from there now na you go still Talk your story So if you dey fill your story if you dey tell dem say wetin make you come as dem dey fill the form wey dem dey call C three for here for Italy if you dey fill the form dem go ask you different question how wetin be your papa name how you take come how you take get different money the city wey you first pass so dem go ask you different questions wey for that um form So make sure say you tell dem everything the way e take happen. Make sure say you still tell dem about your personal datas because most people dey make mistake say dem go first do um pale before which is passport, dem go first do for for bongo before dem come. At the end of the day now, dem go come reach here now now, dem go come change name or dem go say if dem increase age na im go make dem accept dia dia asylum or dem reduce age na im go make dem get paper or one tin or di oda. So those tins no really mata, no be weda you reduce age or increase age na im be dem take dey ansa you. Na about your story, how you fit see take write your story or how you fit take present your story, how you fit take defend am for commission. If your story strong well well, everything really happen to you the way you talk am and you go commission, you no go talk, dem no answer you and many people still dey talk am dey go say they no, you fit your ask for political asylum at the end of the day you no go commission, dem go just give you paper. Na lie o, no be so e be at all. Everybody wey ask for political asylum, you must go commission, that one na under must. If you no go commission, your paper go dey there, dem dey renew am if you dey Italy, three months, six months as the case may be. So, if you no go commission, dem no go renew am. So, if you go commission say, commission come say dem no accept your story, e no mean say na so the matter just finish for there, you still get court wey go still come look into your story but if court come look into your story dem fit come tell you say ok because court and commission na two different bodies so if court come say ok commission still get right to still tell court say ah wetin this person talk so dem no still agree dem still get another second court Shey that second court come talk say dem confirm wetin the court talk, that means we don already get paper be that, so na court na im paper dey reach, at the end of the day must surely release am, so that one na for that, if dem don grant you paper dem go give you, if dem give you UN which is the one dem call asylum or asilo if you dey Italy, you get different benefit, the benefit wey dey there be say you go get five years document, dem dey renew am dey go, So every five five years you go dey renew am with Titolo di Viaggio if you dey Italy or un passport dem go still give you so dat five years wey dem dey renew so with dat document you fit go anywhere but you no fit go your own country many pipo still dey make dis mistake after dem don give dem paper dem go just go dia own country you no fit fly your own country direct. You understand na im e mean. The day wey you dey fly your whole country direct, na that day you dey tell dem say your problem don finish. So as you dey come back, dem go collect their document for your hand. So the person o no go come get document again. So make una no make that mistake o. Na im make me dey inform una dan again. You understand. Then another benefit wey e still dey be say, if you don get five years and you dey work for this country wey if na Italy you dey o, if you work for five years, And with resident you fit apply for passport and if you apply for passport so after five years resident that means you already reduce instead of spending ten years resident normally so you your own if you na UN na five years you go spend before you apply for passport so I will still do video on how to apply for passport so now say me I stop for there but if you no dey work you no fit apply for passport but you fit still bring any of your family come you no need to demonstrate say you get house or you dey work so if you get UN those one na still another benefit wey still dey and if she be like say If you be UN again you is like you are a like a second class citizen that means say na wetin Italian people fit do na im you fit still do like this social assistance or sanitary assistance mean say hospital um or social um assistance Dem go do am for you free. So all dis one na di little benefit wey e still dey attached to as Asilo Politico. So if you still get any oda tin wey you want make I still tok, make una love drop una comment for below. Make una no forget to subscribe o. I still remain Anthony, your first aid immigrant solution. Di reason why I dey nack dis tori so for pidgin English say I want make a lot of pipo make dem change dia attitude wey dem be get, some of dem wey dem no know how to go about, dem no know di pesin to ask question na im make me drop dis video for pidgin English. Una do o, bye bye o.